ס'דא א וועג פאר דיר צוריק צו קומען צום אייבערשטן, דארפסט נישט גיין נעמען דראגס, דארפסט נישט גיין נעמען דראגס, אבער ס'איז מיר שווער, איך קען עס נישט, איך שפיר ווי די די נערוון קראכט מיר, איך קען נישט, איך קען נישט. טייערע חשובע אינגעלייט, טייערע אינגעלייט, ס'איז געווערט מער און מער איינגעריסן, ווי מען קומט זיך צוזאם, ווי מען זיצט צוזאמען, שוין, וועט דיך קאנווינסן צו נעמען אביסל גראזעלעך, ניין איך נעם נישט קיין גראזעלעך, איך גיי נישט פארברענען מיין מח. כ'האב פארציילט וויאזוי וויאזוי ביסטו אזוי פרייליך, וויאזוי ביסטו אזוי רואיג, וויאזוי איך בין פרייליך, כ'האב געוואר געווארן דער רבי זאגט מיר כ'האב מיר קען רעדן צום אייבערשטן, דער רבי זאגט מיר אז דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז גוט צו מיר. יא, אבער וויאזוי וויאזוי וויאזוי וויאזוי ווי ווי, דו שרייסט נישט, דו ווערסט נישט פארלוירן, וויאזוי קענסטו נעמען די סטרעס פון א ווייב, סטרעס פון קינדער, סטרעס פון געלט, פעיר פרעשור, מ'דארף זיך צושטעלן, און ער האט געבויעט דארף איך אים נאכמאכן, לאמיר נעמען גראזעלעך, לאמיר נעמען אביסל דאופ און מיט זיך פארסאמען דעם קאפ, פארסאמען, פארברענען דעם מח, ניין, ניין, איך נעם מיט דעם רבינ'ס גראז, ווייסט וואס דער רבינ'ס גראז איז? דער גראזעלעך פון התבודדות, פון רעדן צום אייבערשטן, אויסשמועסן מיין הארץ, א מענטש, אינטערעסאנטע זאך, א מענטש האט א גוטע חבר, קום, קום, איך מוז מיט דיר רעדן, קום אריבער, איך שפיר ווי איך. איך מוז, איך מוז דיר פארציילן וואס איך מיר דא, איך מוז דיר פארציילן, ס'איז פרייוועט, אבער דיר קען איך עס פארציילן, און הייבט אים אן אויסצוגעבן סודות, קודם כל, וואס פארציילסטו פריוואטע זאכן? וואס פארציילסט, דו פארציילסט פריוואטע זאכן, פארשעמטע זאכן פון דיר? דער חבר וואס דו מיינסט, אז דו, ער וועט דיך נאכדעם גיין בארעדן, און ער וועט דיך נאכדעם אונטערברענגען מיט דעם. ניין, ס'קען נישט זיין. נו, די אייבערשטער העלפן זאלסט נישט זען, אבער מוהרא ש פלעגט זיצן ביי די שירעם און ווייזן, קוק אן, כ'האב א גרעיע בארד, גלייבטס מיר, כ'האב גענוג זאכן געזען אין לעבן, מוהרא ש פלעגט זאגן, איך זאג דיר, איך האב עס געלערנט אויף מיין בארד, נאנטע חברים, נאנטע חברים, נישט דא קיין חברים, נישט דא, אוואדע, איך שמועס מיט דיר, איך גיי מיט דיר, אבער מיינע פריוואטע זאכן, מיינע פריוואטע זאכן, נו וואס זאל איך טון מיט דעם, ס'קוועטשט, ס'דרוקט.

יענער יענער יענער מודי'ג עקספיריענס האט שוין אויסגעהערט אסאך פרייוועט זאכן, ער האלט זיך אונטער מיט אסאך אסאך גאסיפן אסאך, ער ווייסט יעדן איינעמ'ס שמוץ מיט יעדן איינעם זאכן, אבער וואס זאל איך טון ס'דרוקט מיר ס'דרוקט מיר זאל איך נישט פארציילן פאר קיינעם, גיי דערצייל עס אויס דעם אייבערשטן.